Silav Babeta me vê carê Kurdên Rojava ne. Hejmara Kurdên Rojava li Almanyayê. Gelo li Almanyayê çiqas Kurdên ji Rojava dijîn? Berê texmîn çawa bû neha îstatîstîk an jî danên resmî di vê derbarê de çi dibêjin û texmîna Kurdên Rojava, Hejmara Kurdên Rojava li Almanyayê çiqas e? Em dest pê dikin. Li gor texmîna heta sala du hezarê derdora bîst û heşt heta bîst û neh hezar kesên ji Sûriyeyê dijiyan. Tê texmînkirin ku ji van derdora sedî çil Kurd bûn. Yanî ev hejmar teqabilî deh heta dozdeh hezar kesî dike. Wî wextî heta sala du hezarê derdora deh heta dozdeh hezar Kurdên ji Rojava li Almanyayê dijiyan. Ji du hezar û pê de hejmarên fermî hene çiqas kesî ji Rojava li Almanyayê serî li penaberiyê de ye. Bêhnike din ez ê behsa we hejmara bikim lê belê Ya herî girin jî şerê navxweyî yê Sûrî bû ku bi sedhezara însan ji Sûrî berê xwe da Elmanyayê. Destpêk tê bîra me ewilî bi dehezara, dûvre sedhezara, dûvre bi milyona hem koça navxweyî kirin hem jî çûna welatê cîran. Bi taybetî gelek Kurdên Rojava wî wextî berê xwe dane Başûr, ji ware qemp hatine vekirin, ev qemp hê jî vekirî ne û hê jî hejmareke gelek bilind ya Kurdên Rojava li Başûrê welê de. Vêca pişt re kesên derxe dîtin. Hem ji Başûr, hem ji Rojava, hem ji welatên cîranên Sûrî berê xwe dana Almanyaya. Di nava va de gelek gelek Kurd jî hebûn. Hejmara Kurdên hatiye Almanyayê ji Rojava hatiye Almanya gelekî bilind e. Reqora wî wextî ya koçberiya ber bi Almanya ve ya Kurdên Rojava du hezar û hevdeh bû. Di wê salê de heftê û heşt hezar şeş sed û sih û yek Kurd ji Rojava hatin Almanya û serî li penaberiyê dan. Salê dî jî hejmar gelek gelekî bilind bû, du hezar û pazdeh, du hezar û şazdeh, du hezar û îjdeh lê belê du hezar û hevdeh saleke gelek taybet bû. Di warê koçberiya ber bi Almanya ve ya Kurdên Rojava. Vêce ji wê demê ve demografiya Kurdan jî li Almanya hatiye guhartin. Hejmara Kurdên Rojava bûye gelek. Tu çi kîjan bajarî, kîjan taxê, heta gelek gundan tu çav Kurdên Rojava dikevî. Digel ku Em bibêjin vekolînên meydanî nîn jî lê çavdêriya xwe derbarê Kurdên Rojava de dikarim bibêjim ku Kurdin kurdewar in di malên xwe de bi Kurdî diaxivin, bi zarokên xwe re bi Kurdî diaxivin, li televizyonên Kurdî dinêrin, li ser medya civakî li kanalên Kurdî dinêrin. Lê belê di mesela siyasetê de bi taybetî ji partiyan dûr in, ji partiyên siyasî dûr in, xwe nêzîka partiyên siyasî nakin. Yanî kurdbûnekî bi hev re di mala xwe de dijîn û tişteke keyfa wan jê re werê yekser diçinê keyfa xwe dikin weke mînak Newroza îsal ya Könê ku hejmarek gelek gelek Kurd tevlî bûbûn, piranîyawa Kurdên Rojava bûn. An jî Dûvre, Newroza Framfortê ku hejmarek gelek gelek Kurd tevlî bûbûn, gelek ji van Kurdên ji Rojava jî bûn ku berî niha belkî qet tevlî ahengekî nebûbin jî. Ez bêguman behsa Piraniyê dikim, ne behsa hemûyan. Vêce piştî vê şîrovekirina Kurd ez derbasî hejmara bibim. Heta du hezar û yazdehê yanî ji du hezar heta du hezar û yazdehê bi giştî hejmara Kurda bîst û çar hezar bû. Kurdên Rojava li Elmanyayê bîst û çar hezar bû. Di nava van de ew di hezarên pêşiya di hezarê ji Almanya dijiyan hebûn nava vê hejmarê de. Hejmarê pişta ez bibêjim jî hem li gor hejmarên resmî yê penaberiyê ne hem jî hejmara Kurdên Rojava ya pêşiya sala du hezarê ku hejmar derdora di hezara bû, ew jî di nav de ye. Vêce ev hejmarê dibêjim ji bilî wan di hezarê pêşiya sala du hezar a, evê din hemû îstatîstîkên fermî ne, ku ji aliyê Dayîra Koç û Koçberiyê ya Elmanya ve têne tomarkirin, ji sala du hezarê ve heta roja îro. Di sala du hezar û bîstê de hejmara Kurdên a Rojava bi giştî di sed û sih û yek hezar bû. Yanî hem yê serî li penaberiyê de ne, xwe tomar kirine, hem jî ew di hezarê pêşiya hingî. Di hezar û bîst û çarê hejmar sê sed û heft hezar bû. Di du hezar û bîst û çarê de îjdeh hezar du sed û dozdeh kesa yanî Kurdên Rojava serî li mafê penaberiyê dan li Almanya û wî awayî hejmar gihişt bû sê sed û heft hezar e. Yanî heta dawiya sala derbas bûye an jî sala îsal. Eger em behsa sê sed û heft hezaran dikin em hê negişine encamekî. Pirsgirêk an jî problema ku dibê sedem em dîsa bi texmînî bike bi nava meselê de heye. Ev texmînî çi ye? Dema kesek dihata Almanyayê mafê rûniştinê distand, kar dikir, pereyên dewletê an jî arîkariya dewletê nedistand, xanîkek ji xwe re girtiba ku têra wî û têra malbata wî em bibêjin zarok, jin yan jî jin vê dê ba mêr û zarokê bikira ku li dervê yê welat bûn, mafî hebû wa bêne vê dê. Gelek Kurdên Rojava jî wisa kirin. Em bêjin mêr hate vê dê, serî penaberiyê da, penaberiya wî qebûl bû û dovra jî Îşek ji xwe re peyda kir, alîkarî ji dewletê nastand. Dûv re jî xaniyekê hev hev têra malbatê bikî girt, dikarî serî li mafê vîzeyê bidê, dawetname dirêkir û Endamê di yê malbatê vî awayî dihatina Almanyayê. Hejmara va ne kêm bû, hejmareke gelek gelek zêde bû, gelek kesa wisa endamên xwe yên din yê malbatê hem yên li Sûrî, li Başûr, li Rojava, li welatên cîran ên Tirkî, heta yên welatên di yên Ewropî bûî awayî anîne vê derê. Tişteke din jî hebû, divê em wê jî li ser zêde bikin. Ciwanê temenê wa bin êjdehê re ku bêdew bêdêwbav hatibûne vê derê, yekser dikevine bin hîmayeta dewletê de. Piştî wa jî serî li mafê penaberî dida, qebûl dibû, dewlet dibû arîkar, wa jî dikarî dêwbavê xwe û xuşk û birayê xwe yê bin îjdeh salî re bêne Almanya. Ez vê jî bêjim ev mesele, ev mesele ciwanên bin îjdeh salî re prosedûreke dûr û dirêj e. Hejmara wan kesa yên karî malbata xwe an jî xuşk û birayê xwe bêne vêdî ne geleke hejmareke gelekî kêm e lê belê tişteke din heye ji di hezarê heta niha zarokên kurda jî hene zarokên vê derê çêbûyên kurdên rojava ku ne di nava va hejmara de ne vêce heger em behsa sê sed û heft hezar insan bikin sê sed hezarê ku me behsê kirî bikin. Anîna malbatan ku ne nevava îstatîstîka de ne bikin. Zarokên vê dê çêbûyî bikin. Em dikarin rehetî bibêjin li her kesekî em dikarin kesekî din zêde bikin. Yanî Sê sed û heft cara dido. Bi rehetî mirov dikarê bêjê cara dido heta ji ber ku em mezinbûna malbata ya Kurdan nas dikin, em hejêkirina wa ya zaroka dizanin, îhtimalek mezin hejimar zêdeyî cara diwa. Lê ji ber ku Em zêde ji mantiqê dûr nekevin, her wiha bikaribin tişteke bi mantiq bi dest bixin, ji wê yekê em dikarin bibêjin sê sed û heft hezar cara di do, wek encam, wek encam derdora şeş sed û çardeh hezar Kurd vê derê hene. Kurdên ji rojava li Almanyayê derdora şeş sed û çardeh ne. Ne kêmî şeş sed û çardeh hezaran e. Zêdeyê şeş sed û çardeh hezaran e. Ji ber ku me li her yekî yek zêde kir. Wek min destpêkê gotî zarok ne di nav de û ji te re bibêjim anîna malbatê ne di nav de û herweke din Belê, li Almanyayê derdora şeş sed û çardeh hezar Kurdên ji Rojava dijîn.